گلی صرف دو بال آندے پین ویور تے بھرا تو لائی تے تلے وی آئی پی جگہ دے کھڑ گئے نا گلی دو تو کراسیں گے کھڑ گئے چھان تلے ویڈیو بڑھیں دا پہ میں آتا کہ اتھے کرنا موٹر سائیکل آگے بیک سائٹ تے اے موٹر سائیکل کی ایک اس پہلے تا گلی ہے چھے کوئی کہنا آئی تے ہون ماشاءاللہ گلی ہے چھے وہاں آگے ایک موٹر سائیکل لانگے بھی آگے دا پہ

سبحان اللہ باقی سلو بولن دا ریزن تساں آپ سمجھدار ہے محلہ ایم ایل اے باقی باہر چال کے مرینے ہیں ہیلو جی لا ویور آ گئے اسے باہر ماشاءاللہ اپنے کھوکھے دے تے پرلی سائڈ دے چوک تے آمد و رفت بالکل کینی کیونکہ اج عید دا چوتھا دن ہے عید گئی مک تے اللہ اللہ دے خیر سالا تے بالکل عیداں دیاں نظارے شظارے ہر چیز ختم ہو گئن کھا پی کے ریڈی ہو کے دھماکے دار انٹری آ گئی اپنی واپسی۔ اپنی سادگی دے خوبصورت جے سادگی دے ولاگ دے تے پیارے پیارے انجوائمنٹ دے گرمی دی شدت دھماکے دار ہے دھماکے دار انٹری ہے گرمی دی اتھاں جتھاں کھڑا ہمی نا محلے دے وچ اتھاں بولنا اچا الاؤ کینا ہئی ہک تے ڈوجھے نمبر دے نا محلے وچ ویسے وی ہر بندے کو سمجھے کرو نا تے اسے گالو والا سا محلے دے وچ دھاڑ دھاڑ کینی کریندے۔ باہر آ گئے ہم کھلے میدان ہے کھلے میدان ہے جا کے دے ہونی تھا گریس ہوا پا خواب سورہ جے انٹرو اپنے پیارے جے ولاگ دا سریکی کلچر دی سخاوت دا پسینہ تو آرے سامنے آندہ پہ ڈیگی دے وینا تے باقی اللہ پر روخہ رہ گئی زندگی تا اپا ویرل تھی ونے اے درخت تلے درخت وی آئی پی خوب سورہ جے پرانا درخت بزرگی درخت ہے چویں آندن میڈے تیرے اللہ خیر کرے بھاویں تاں موبائل ہی ویندا رہوے لیکن چلو کوئی گال نی اللہ وارث ہے باقی وی آئی پی انٹری خوبصورت جے دھماکے دار پیاری جئیں اے سامنے دوبارہ وات آ گئے اللہ پارو خیر کرے ڈے دیاں کیا منظر بن دے راسو نال نال ویڈیو سکیپ نہ کرے سو تے محبت برتا کو سارے کو السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے

جتنے بھی یار دوست آپ آپ سارے چینل تے نویں نویں ہیں پاک ویلیج لائف دی سرائیکی آواز تے ایک عمرے سو سبسکرائب خوبصورت جیا بیوٹیفل کلچر تے پیارے پیارے نظارے تو انجوائے کروے سو تے ول ملدے رہا سو پیارے جے ولاگ دے نال نال تے خوبصورت جیا خوشیاں دے نال تے بڑا ماحول تے بڑا پروٹوکول دے نال نال تے فیس بک پیج تے ساری ویڈیو پہنچ دی پہ تو کو بھی فالو کرے سو محبتاں کریں دے رہا سو تے تو کو پیاریاں پیاریاں ویڈیو تو کو پیارے پیارے ولاگ تے سرائیکی کلچر جن ثقافتاں دکھے سو رہاں دے تے باقی راسو آج نال نال ولاگ کریندے پئے دبنگ وی آئی پی لیول دا تے ویوراں دی دھڑتال پچھوں پے گئی اے ول ہک دفعہ تے میں آدھاں ایویں کہ سپورٹ کریندے راہو تے ملدے راہو آپاں انی پا دیونڑی اے فی الحال تساں راہو نال نال ویڈیو سکپ بالکل نی کرنی دھماکے دار انٹری اے سلیم کھوکھے آلے دی تے ویڈیو سکپ تساں نی کرنی سکپ کر گیو تے تہاکوں مزہ نی آونڑاں ویور مل کے چلے گئن سارے او ویندے پئن تنور دو روٹیاں لواونڑ ویور تے باقی انشاءاللہ ہن تساں راہو نال نال تے تہاکوں دھماکے دار انٹری لکھیا جی سلیم کھوکھے آلا تے ایویں مزید محبتاں کریندے راہسو ویڈیو واچ کرنی اے چھک ریونڑ اے پیارا جیا کمنٹ کر ریونڑ اے رائے ڈے ریونڑی اپنے پیارے جے کمنٹ اچ وائرل کرنڑ تھیندا پے اپنا پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز سرائیکی شان سرائیکی پٹی وسیب لو یو ٹو ہو گیا سب وسیب آلیاں نو سرائیکیاں نو آس پڑوس آلیاں نو سب محبت کرن آلیاں نو اوکے ویور بس ہن تساں نال جڑے راہو محبتاں کریندے راہو چھکیا کم کو ویڈیو چھک کے واچ کر ڈو محبتاں بنڈا ڈو میرے نال اپݨا بھرا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلا۔ ویلکم بیک ویور سامنے نا برات ہئی کھڑی ہے کافی دیر دی برات ساری او ریلوے پھاٹک تے بیٹھی ہے تھئی بساں کاراں ہر شے کھڑی ہے تھئی اللہ بہتر جاندے کیا مسئلہ تھی گیا ہے شاماں پے گئین چوک تے رونقاں برحال تھی گئین ماشاءاللہ اساں تھوڑا مصروفیات اچ چلے گیسے کم دے وچ کم توں ویلھے تھیاں تے ولاگ دی طرف آ گیسے اللہ پاروں خیر امید ہے کہ اے ساڑے تے راندی ہے تاں تاکوں ڈکھینے انہاں دی جھمر تاڑی سارا سرائیکی وسیب دا جو وی جھمر تاڑی ہوندے ہیں تے باقی اپنا بڑا سلیم کھوکھے آلا کافی دیر توں بعد آئے سے تے سامنے والسا کو اے پروگرام نظر ہے اے آندی جھمر تاڑی دا والسا کو وزٹ کروینے خوبصورت جے سرائیکی دا تے باقی کافی ہیں عوام بڑی کملی دھملی ہے کہ کس ٹائم آندی پئی ہے جس ٹائم بھی آندی تو کو برات دا وزٹ کروے سو پیارا جی ہاں تسا موٹر سائیکل سائیڈ تے کھڑاؤ تو جمعہ دکھائے نا میور برات آہستہ آہستہ ٹری آندی انہاں دی تے تا کو دکھینے سارا سریکی دا جھمر کے کو آدن جھمر پھر میرے دو یار بوٹم کھڑے نے آدن تو کو اساں جھمر دکھے سوں

پاپا ڈال ہے گڑیا نہیں بیور نال لیڈیز کیا ہوئے گڑیا دو بیور نال لیڈیز لیڈیز دی وجہ تو نا اسا کیمرہ اڈے نہیں کر سکتے پہ بس ڈول دا میوزک سنو یہ چیک کرو بیور لیڈیز ہے جھومر تو اسا دکھا نہیں سکے معذرت لیکن فل ماحول ہے او دے بمپ مار مار کے نا دھوئیں دا حال چیک کرو کیا تیا پہ اے سارے بمپاں دا دھواں ہی دھواں ہے جھومر تو اسا ویور دکھا نہیں سکے معذرت کیونکہ انہاں دے نال لیڈیز بہت زیادہ آئی

پیاری جی گڑیا بھی وڈا تے تو بلے گھنن آئی ودی ہے۔ او شادی علی سائیڈ دے آئے ہن۔ او اس جگہ دے شادی ہے۔ شام تھی گئی اندھارا تھی گیا مہمان آ گئے ہن ساڈے۔ براتیاں دے نال نال مہمان ہن۔ تے اسے بھجن تو اساں ول لیٹ تھی گئے ہیں۔ لیٹ تو بعد واپس آ گئے ہیں ہن ول تواڈے سامنے ہیں۔ ویلکم بیک سنگت۔ مہمان آ پہنچے ہن۔ مہمان تاں ول انہاں دے نال ہن ول مجبورا تاکوں پتہ ہے کہ۔ دیکھ بھال نہ کرو تاں اچھا نی لگدا نا تے باقی ماشاء اللہ کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہووے تاں معذرت کریسوں کیمرہ مین ہی کر بھئی ہمار کیمرہ مین چینج میں کر لیتے بھی پر میں آپ چھوڑ دیتے موبائل تے کیمرہ مین ہن میرا وی آ گئے تے باقی امید کریسوں تاں کو اج دا ساڈا سرائیکی ولاگ پسند آیا ہوسی پاک ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے لیٹ تھی گئے بٹ آئے اساں درستی سے ویڈیو کوں لائک سبسکرائب فالو شیئر مارو پیارا جے کمنٹ کرو سرائیکی کلچر دی دبنگ انٹری کیسی لگے تہاکوں دھماکیاں نال بمباں نال ہا تیری کیا تے باقی ایویں فیس بک پیج کوں وی فالو کریسو سلیم کھوکھے آلا تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہوے تے معذرت تے اج دا ولاگ سارا ایویں بڑا لیٹ تھی گیا لیکن چلو کوئی گالھ نی زندگی اے ہووے پئی تے لیٹاں دا کوئی مسئلہ نی ہوندا ملدے رہسوں ہر ویڈیو دے نال پیارے پیارے ولاگ دے نال سلیم کھوکھے آلا اپنا پیارا نظارہ سرائیکی آواز اور اللہ حافظ۔